Bu günki temamyz erginler. Şonuň üstünde durup geçýäs, erginler näme? Ýagny biz geçen temalarda maddalaryň bölünişinde maddalary arassa maddalar, garyndylar diýip iki bölege bölüpdik we garyndylar hem kybapdaş maddalar, kybapdaş däl diýen maddalar diýip böldük. Şu taýda kybapdaş maddalar barada gürrüň gidýär erginler. Erginleriň hemmesi kybapdaş maddalardyr. Ýagny kybapdaş maddalar näme? Bular barada siz biziň geçen himiýada geçen e, temalarymyzy seredip bilersiňiz maddalaryň bölüniş temasyna. Ve biz şoň üçin bärde kän bir üstünde durmak islemeýäs. Dowam edýäs. Ýagny bu gündelik durmuşda ulanylýan erginler, ýagny daş döwrüňize seredeňizde gündelik durmuşda ne kofe bolsun, şekerli çaý bolsun, şekeriň çaýda eremegi ýa-da duzly suw, duzuň suwda eremegi ýa-da kömürturş gazynyň ine bu şu şekerlendirilen, ýagny gazlandyrylan e, içgilerde ulanylmasy ýa-da şeýle ýuwujy serişdeler bolsun, bu e, şolaň hemmesi bize suw bolsun hemmesi erginler mysalyna degişdi. Indi erginlerde siziň ilkinji bilmeli zatlaryňyzyň biri göterim konsentrasiýasy, ýagny C bilen bellesek, göterim konsentrasiýasy deňdir e, duz massa. Ýagny erginde erän duzuň massasy, duz bolup biler näme erän bolsa, eräniň massasy. Men bärde duz diýip görkezýän, has düşünikli bolar ýaly paýlananam massa ergin. Ştaýk ergin diýip ýazýan. Köpeltmegim 100. Ýagny muny mysal bilen görkezsem, şeýle bir gapda aýdaly 40 gram suw bar. 40 gram suwar diýeli. We şu suwda 10 gramam duz erilipdir mysal üçin. 10 gram duz eredilen. Nahar duzu diýeli aýdaly. Natriý hlor. Indi şu taýda göterim konsentrasiýasyny hasaplamak üçin biz C deňdir. Ýagny eren maddamyz ine şu duz ýa-da eren maddamyz başgaça Erän madda diýip görkezen men şuňa. Erän maddamyz ýagny 10 gram paýlananam men şu taýda 40 gram diýip alsam ýalňyş bolar. 40 gram diýsem ýalňyş bolar. Şoň üçin sebäbi indi 40 gram suwuň agramy biz näme diýýäs? Umumy erginiň agramy duz bilen suwuňkyny goşsak 50 gram bolar. Şonuň üçin biz umumy erginiň agramyny alýarys. Bärde biziň formula formulamyzda-da görkezilen ergin, mum erginiň agramy 50 gram. Köpeltmegem 100. Deňdirem şu taýda 20% çykýar. ýigrimi prosent. Ýagny şu nollarymyz gysgalsa, on ony ona köpeltsek ýüz, ýüzem bäşe bölsek ýigrimi. Garaz bu matematika temamyzda matematika sapagymyzda da durup geçdik üstünde prosentler bardy. Prosenti nädip hasaplamaly? Şolar barada Ýöne bu ýerde şu formula bolmazdan hem proporsiýa arkaly hem hasaplap bolýar göterim konsentrasiýasyny.

Biz erän maddanyň göterim konsentrasiýasyny tapmaly. Ýagny göterim konsentrasiýa diýmek gürrüň erän madda barada gidýändir. Şony berk belläň. Onda biziň erän maddamyz näçe? 10 gram. 10 gramy biz x prosent diýip ýazsak, şu taýda x-imiz biziň proporsiýa arkaly hem gelip çykar. Ýagny 10 köpeltmek 100. Men muň üstünde kän durup geçesim gelenok. Ýagny matematika sapagymyzda giňişleýin görüp bilersiňiz. Garaz, gysgaça aýdanymyzda, şu taýda x-imiz ýigrimi göterim çykýar. On, onym ýüz, ýüzi bäşe bölsek, ýagny onka birlik, on, ýüz, bäşe bölsek hem ýigrimi göterim, başgaça prosent ýagny. Bu usulda-da jogabymyz dogry çykdy. bu formula bilen hem dogry çykdy. Bu formulada däl aslynda ýagny bir prosendiň hasaplanyşy. Ony seredip görüp bilersiňiz. Ikinji bilmeli zadyňyz erginler barada. Ergin ýagny malýarlyk, malýar konsentrasiýa diýilýär başgaça. Biz şony me bilen bellesek, ýagny n paýlanan göwrüm. N-imiz mol, erän maddanyň moly, başgaça erän madda. Ýagny e, erginlerde elmydama gürrüň näme barada gidýän eken? Erän madda barada gidýär formulalarda. Şonuň üçin men şuň ýokarynda erän madda, aşagyndakam göwrüm ergin. Ýagny suwuňkyny almaýaňyz bärde-de göwrüm ergin. Erginiňkinem elmydama litrde alýaňyz. La bilen belledim men. Ýagny millilitrde däl. Millilitrde almaýaňyz, litrde alýaňyz. Ýagny diýmek, ölçeg birligimiz näme bolýar? Mol paýlanan litr. Ýagny malýarlyk ölçeg birligimiz mol paýlanan litr bolýar. Indi şu taýda bize şeýle bir mysal berse, şeýle suwly erginimiz bar. Şonuň e, Erginiň göwrümi aýdaly bäş ýüz millilitr. Bäş ýüz millilitrde aýdaly iki mol natriý hlor eredilipdir. Iki mol natriý hlor eredilipdir. Şeýle bolsa, erginimiziň molýar konsentrasiýasyny hasaplaň diýse, nähili hasaplaýas? ýagny molýar konsentrasiýa deňdir formulamyzda bolşy ýaly mol erän maddanyň erän maddamyzyň moly berlen şu taýda biz 2 mol diýip ýazýas paýlananam erginimiziň göwrümi litr men şu taý 500 diýip alsam eýýäm ýalňyş bolar şoň üçin 0,5 litr ýagny litre geçip alýan men 2 mol

Millilitri, litr arasyndaky baglanyşygy men şu taýda belläp geçeýin. Bir litrimiz deňdir müň millilitre gabat gelýär. Soň şuň üstünden proporsiýa arkaly hasaplap bilersiňiz. Ýagny 500 millilitr x litr diýip proporsiýa bilen hasaplap bilersiňiz. Ýagny Şeýle görkezeýin. Proporsiýada näme edýärdik biz? Men şeýle atanaklaýyn köpeldýär. Proporsiýa bolanda, ýagny köp muň üstünde köp durup geçýäs. Proporsiýany öwren, ýagny biz millilitriň aşagyna millilitr ýazmaly, litriň aşagyna litr. Bize soralýan zadam litr. Proporsiýalary e, gowy öwrenmeli siz hökman suratda, himiýada. Ýagny deňlemeleri öwrenmeli himiýada, soň prosent hasaplamagy öwrenmeli, Himýadaky hasaplamalary bilmek üçin indi dowam edýäs. Şuny hasaplalyň. 78 gram suwda 2 gram duz eredilen bolsa, bu erginiň göterimdäki konsentrasiýasyny kesgitlemeli diýýär. Mysalymyz. Ýagny nädip hasaplaýardyk? C deňdir göterimdäki konsentrasiýa. Erän maddanyň mukdary em erän massasy başgaça paýlananam e, e, erginiň massasy. Köpeltmek hem 100. Deňdir. Erän maddamyz näçe şu taýda? 2 gram. Bu Bölýäsem, umumy erginimiziň massasy näçe? Ýetmiş sekiz gramy suw, iki gramy duz. Ýagny segsen gram bolar. Köpeltmegem ýüz. Deňdir. Mundan aňyrsy ýagny matematika şulary gysgaltsak.

Erginiň massasy 200 gram bolmaly. Şoň 5 prosentli nahar duzy. Onda biz näme edýäs? Şoň 5 prosentini tapmaly erki. 200 gramyň proporsiýa arkaly we beýle usul bilen hem tapyp bilersiňiz. Tapawut ýok. Men şu taýda proporsiýa bilen tapaýyn. Az düşnükli bolar ýaly.

10 gramam duzumuz bolmaly. Şonda bolanda, ýagny şonda bolanda biz 200 gramlyk 5% nahar duzunyň erginini alýarys. Şeýdip ergin taýýarlanylýar, ýagny göterimde näçe duz mukdarynyň bardygyny kesgitleýäris. Ondan soňam, ýagny Şeýle proporsiýa bolup işledik. Dowam edýäs. 40 gram ergin bugardylanda 6 gram duz alnypdyr. Ol erginiň göterimdäki konsentrasiýasyny kesgitlemeli. Ýönekeý bu bu usul bu mysalymyzam ýagny 40 gram şeýle hasaplaly ergin. 40 gram. Onda erginimiziň massasy näçe eken? 40. Gugurdylanda 6 gram duz alnypdyr. 40 dan 6-ny aýyrsagam näçe bolar? 34 gramam suw şunuň. Bärde bu maglumat bize gerek däl. Bu ýalňyşdyrmak üçin berlen, ýagny C deňdir M erän maddamyz näçe biziň? M paýlanan M ergindi. Ergin.

Bärde şu suwumyz bize gerek däl. Bu şeýle bermek üçin biz ne bärde şeýtdik hasapladyk. Jogabymyz. Ýagny mundan hem kyn mysallaryň üstünde durup geçeris. Ýagny erginden mundan soňky temalarynda häzirlikçe erginler bardaky zatlanma şulardan ybarat.